बाबू रात के पेट में के भोंकैत रहे छौ भोंकै छौ हाँ, बड़ भोंकै छै सुनक ना हमरा के कोनो गहबर ल चला ना देखे छौ ओकरा दबै छै ओकरा कटै छै गहबर ओ बाबू हम सब के ना आगल छै जे माय के खा लेलिए हो चुप रह कहलियो जे माय तऽ छोड़ के चले गेलखुन आब जे करऽ पड़त से तऽ हमही करबै हँ इएह पड़त हँ सुखपुरमे लगै छै मनुख देवाके गहबर आ काल्हि बेरागन दिन सेहो छियै हँ तऽ चलै चल सब बापुते देखा दै छियै ठीक ठीक काल्हि सरकार डाला लगा हाँ हाँ क्या इहे आम भेटल है अहाँके डाला लगबै लए सरलहा की करबै बड़ पाथर बरसल लै सब सड़ि गेलै हाँ हाँ से तऽ बुझिते छियै ठीक राखू जा छै गरीब आदमी छी हाँ हाँ बैसू बैसू बैसू पाछू कऽ

Venga! Venga! जाएगा क्या बदला हमें बता जाएगा क्या बदला हमें क्या बदला बता बाबू क्या बदला बता क्या बदला बाबू सब ऐसा कनी देख लियो सरकार कनी देख- छै हमर तीनटा धिया पुता देख लियौ कष्टमे छै तीनू की कष्ट

चिन्है छी हमरा नहि हैं? नहि हमरा नहि चिन्है छी नहि चिन्है तू छी के छी बस हम चूड़िन छियै चूड़िन छी तू की करबिही हम एकरा लऽ कऽ चलि जेबै एकरासँ बियाह करबै एकरा से तू बियाह करबिही हँ हैं? हँ बियाह करबिही हँ तोहर बियाह एते भऽ जेतौ जाएंगा जाएंगा चिन्है छी हमरा नहि चिन्है छी नहि चिन्है छी नहि हमरा डरसँ हमरा डरसँ तीनू लोक थर थरै छै मनुख देवा जकरा डरसँ ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मचारी खटे छै जाएंगा यमराज यमराज हमर दरबारी खटे छै आ चिन्हली हाँ, आ चिन्ह- चिन्हली चिन्हलौं। चिन्ह गेली हाँ। वाह, बीस चिन्ह गेली चल

যাও कृष्ण तो जाओ बाबू ला दो सर के बाबू गोवा आब तू आब जाएंगा जाएंगा बाबू एकरा की कष्ट एकरा कष्ट की कष्ट बाबू एकरा ना दबै छै रात हाँ। को उठ के पोखर में हेला लगे या ना एकरा दबै छै हाँ। मैं के छोटका बेटा छी की हां हां सरकार दुलगुआ बेटा छी हां हां जाएंगा ले बाबू जतय सुतो ना ले एक बार विश्वास रख हां हां विश्वास कम पे छावा। लाऊंगा विश्वास पर ले रख ओमे बैठ लिहा जाय काली कलकत्ते वाली जाय काली कमुरछा जाय मनुख देवा जाय जाएंगा जाए काज का मुठा जाए मन रे बा बाबू ओ फूल विभूत का जतई सुतई ना हाँ सरकार ओ तो छिड़ छे जाएंगा जय गंगा फेर फेर हवा जे बहतै ना

अब अब अच्छा अच्छा ये तो धर्मशाला खोल देलिए के के बेसे टल बनली नहीं सरकार आह! गरीब गोहार कर हक हमरा शमशान घाट के लेके भरल मैं टुगर छे हे गरीब छी अब जे करबक तू ही करबक सरकार कथी करबै हम बियाह दुरांग में त नहीं कह देबै हम जे छै से हम एकर भलाई के ले लेलिए हाँ, बैसा सरकार बैसो बैसो बैसा ठीक कर दह एकरा जन सब जगह से ठग गेला डीएमसीएच एनएमसीएच पीएमसीएच पटना में पारस तखन तोरा ई हम सुझाइयो सस्ता गहबर मनुख देबा गलती भऽ गेलै सरकार गलती भऽ गेलै आइ तऽ ओतबी भइए रहल छै सब काज कऽ लिअ आओर गलती भऽ गेलै खैर कोनो बात नहि मनुख देबा लगेलहुँ हँ इलाज भऽ जेतौ हँ सरकार सुधार भऽ जेतौ उठ तऽ बाबू उठ जाएंगा

हम तो बाबू कल्याण के ले लाल छी हम कल्याण करबे जाएंगा जाएंगा बाबू चूड़ा दही खेना रही हाँ खेने के लिए पूछली यही चूड़ा दही किया खुआबे छो भोरे भोरे नहीं जकरा से तोहर साउस के ससुर के झगड़ा चले छले आ ओ पितिया साउस तोरा चूड़ा दही खोल कौ खाए में तो बड़ नीक लगलो ओहि काल में मन घुरेबा के नहीं पूछली जाएंगा आ तू जहन सारा संसार से थक गला एकरा तू सब ठाम देखला हाँ पटना में पारस पी एम सी एच दरभंगा डी एम सी एच लहरिया सराय सब ठाम से थक गला तोहन तोरा ई मनुख देवा गहबर भेटलो जाएगा जाएगा गलती भऽ गेल सरकार सस्ता गहबर मनुख देवा गहबर गरीब छी हे माय बाप ठीक कह दो ठीक गरीब छ तऽ कल्याण हेतौ हेतौ

नहि विश्वास है देख लहक की की छै धन मनुख देवा जाए हमर बेटा बचल जय सरकार ला जाओ बाबू उठा कर ला जाओ

जाएगा बाबू अब हमरा लेट भऽ रहल अछि हमरा शमशान घाट से कॉल पर कॉल आबि रहल छौ जाइ छियौ हम जाएगा सरकार एकटा और छै यौ सरकार ओ एकटा और। हाथी लऽ के किया बैसल छौ पाछा ओ सरकार हा- सरकार हाथी नहि छियौ तऽ बाछी ओ हमरो आइ खाइ ओ बाछी छियै तीन दिन पहिले बाछी जन्म ले बाछिए तऽ क्या ले जाएगा कनि देख लियौ सरकार जाएगा

चारि मिनट एकरा से दूध खोले छी कतऽ से देते बाबू बाबू मंटुनमा के गैस दुए दिन में देबऽ लगले ओकर बात बाबू एतऽ कल्याण होइ छै एतऽ गोहार होइ छै एतऽ हवा हम नहि भरे छियै जे हम एकरा ब्लाडर बना देबै एकर वजने कते छै सब कहलकै सरकार हमर गांधी तैं हम एलहुं हैं जाएगा चुप जाए जा जाए जा सब कहल को पोखर में डूब जाए डूब जाए नहीं सरकार अहाँ के बड़ नाम सुनै छियै नाम सुनै छी ते एकर वजन कते छै बाबू तीन किलो नौ सौ पच्चीस ग्राम बाज ई कोना बच्चा देतै कोना दूध देतै जाएगा

मीठा तो नहीं करत जाएगा जो कल्याण के लेल आयल छ कल्याण भतो चारू भाग छिड़ दे हवा हमरा से पूछ के बहे छै हवा हमरा से पूछ के बहे छै फिर मनु देवा के तू जिंदगी कहा जाएगा जाएगा बाबू भाग लो ना भाग लो जाएगा गंगाधर ठीक बाबू जाएगा स्वस्थ मिथिलावासी के पाहुन चैनल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करे छी आ आग्रह करे छी जे हमर सबके वीडियो मनुख देवा के गबर यदि नीक लागल हुए तो एकरा ज्यादा से ज्यादा शेयर करू और लाइक शेयर कमेंट सेहो करू धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली